Yes, je ben live. We zijn live. Live. Aloha. Eh, con, con e stem ta, eh, como te klink, Chel? Te- Mi ta tener ita bon bon. Sí, Rita ta mi ta tener mi bon sin echo. a mi te, según a mí, mi te tendendo bo hopi bon. Oké. Chel, eh, No kom ta twijfel. Awor si o Chel, konta nos kiko bo tin otro siman? Nos ta niusgierig. Otro siman nos ta ban papia over di jeugdzorg. Nos tin Marvin Asoro te gast. Anto e ta un di e hendenan, ya hoe zal ik hem noemen, eigenlijk een activist kan je bijna zeggen. E tin su website ku ta niet, ku yama nietzojeugdzorg dot com. Antombra e ta besta pleita voor de veranderingen binnen de jeugdzorg. Pues hoevendia tur hende ta pleita cu mes ten mas seng, mas seng, mas seng, pero tur tin ca bin mas seng, mas seng, mas seng, tur cu a bira mas pio y mas pio y mas pio. Dus mester bay back to basic. Anto e ta bay splica nos con su dre-, kico su drijfveernan ta, anto con e ta kere cu nos por bandrecha jeugdzorg voor een betere toekomst. Ok, pasobra nos hendenan tin un tin lei ku Jezus. Ai, pio. Maar esto, Awel, awel. Mi ta mira. Peso se wara wara. eh, Mi, mi ta mira ku nos tin un viewer te wak. eh, ah, Pero e, e viura ki ta achter de schermen, pasobra Ah, zij tambe tin, dus ai. eh, e no ta sali, e no ta sali in beeld ken e ta, ken e ta. I Nta mira, nada lag'é wak achter de schermen, basta e, e mira ku nos a test. mi kier a puntra, mi kier a puntra si E geluid stemnan ta zuiver. Te esei ta mi mi issue awor aki. Bo comprende ke men. Adrica no por bel ken cu ta even snel of manda nan un app pa nan subi riba Facebook snel pa wak cu nan ta tende e sonido si ta bon want dit is een testing. Barbara Koeman Bon tardi bon tardi. Bon tarde. Barbara konta ku e geluid tantu di mi anto ku di Chel Magdalena. E ta duidelijk, bevestig mi esaki, pliz! Na e wak-si e ta reakshoná, mi ta mira tres, tres kijkers. Pero mi ta mira Geinama ayera la mi probecha pasobra mi a bisa Chelo ora ei mi haña me. Sorry por mi ta interrupt Rita sorry ho Eva normalmente ora nos bay live mi tambe por mira ki tin skibi about dat heb ik nit esey si mi no por wak djis pa Rita sa. Si, nò, korekto, pasobra mi bo niun hende no a pone niun komentá ataki. Wak, atrobe e ta bon, pero atrobe ta Fe ta Facebook user. User, klopt. Soli Love, masha masha danki pa duna feedback. En bèrdat nos a haña mèlding awe mehinta ku Facebook tin issues ku ta p'esei ta sali Facebook user. Saludos di Gwendely Leo. Danki. Pa reacciona dus ya mi ta haña hopi yammer cu e nombernan no ta sali pasobra e cos ta keda manera ta clandestino no sta. Ta Facebook su falta. Facebook, pero danki danki danki cu bos nan tey ato ya awenochi awenochi mitad di ocho. Mi tin henter, casi, casi henter e elenco di e comedia Bada Bada na Tambu, di Kenneth Lopez, ato ta pesey nos a disidí na test, pasobra ayera, helas, mi ta tin cu cancelá e programa cu mi ta tin cu ta hopi interesante, bon, bon pa nos hendenan, anto mane Chel mes a bisa riba su tiktok, Plaka, plaka, plaka! Pak pochi ta un paka. Sí, bo kon mané pluk mar. Bo kon mané ke benda. Angel, bisa nan, bisa nan ta kiko, ta kiko bo bisa riba TikTok, riba bo TikTok. Ah, bisa nan pak pochi kan paka om jezelf te kunnen verbeteren. Esei. Mm. Ke men, eh, djarason, en bes di e programa djayera ku no por a bai dor, sorry, dja rason awor, mita riocho, nos ta bai tin um Stichting Ukan, anto ku e tema di bo tin problema finanshero, no desesperá, no ranka bo kabei, no no no kue bòter tene, Pasobra no bira loko. No, no bira alkoholista. tin solucion. Tin solucion, tin, tin henter un team di voluntario pa sostene nos hendenan cu ta den e problema ei pa un solucion. Manera um, Lionel a bisa cu nan no ta banco, nan no ta makelaar, ke men, sèn pa paga tur hende nan nan debe of bo maak klaar kaminda tur hende por haña un kas, nan no por, pero sí nan por yuda bo e kaminda pa kana pa yega na un solushon, pero wèl en suar bo mester tin pasenshi. Pasenshi i fe.

Sa den kushina ki resta. Awel, no, ke men awe nochi junan nos ta bai tin Kenneth Lopez ku ku henter su elenko pa bin papia di e komedia ku un bes aki ta bai kuminsá rònt Hulanda ku yama Bada bada na tambu. Ta dikon eigenlijk semper tin bada bada na tambu? Ta dikon? Mi ta masha beniut. Chel, abo por bisa mi dikon semper tin bada bada na tambu? Mi yo mi keda ketu pasobra mi ta soort van gelinkt ergens ke Mandy. Aa mi keda ketu. Pero tin bada bada na tambu berdad. Pero dikon? Dikon? Bon ya, ti, ta es, eh, juist, weet je wat het is? Tamboe, ja, no ta locual e tabata, ja, el a bira un koos ku puña, ku kiko, ku ko, en bo ta trek cierto hendenan, ku ja, tin bianan no ta masha masha na kabes, anto, sa kaba, un tiki explosivo, dus, eh, ja, dan, dan, je trekt aan wie je bent, nan ta bisa, to? Awel si, awel si ke men a ya, ya. Hopi mi jammer paso e ta algo di cultura. Si, ta nos cultura, bo nos cultura. Mm. Bisa ami no sa pasobra eh, ami no sa bai tambu pasobra em, ami ami tin chan chan, dus eh, ami por baila tambu. Ami tampoco, con nan flat flat aquí me mi ta zoe nan wire nan bai bin back, dus maakt ni uit, basta e heup nan por draai. Ja, e heupnan, e heupnan ta move si, pero mi ke men di chan chan tin. Hone. Ta nada, ta nada. Leo Mayer, di ta lubida di puntra e hende nan ku te a waki ku e beeld tambe ta bon. Of e beeld kut es. Si, bo mira Chel ta puntra si um shonnan e beeld tambe ta bon atrobe um e manda e manda komentario di modo ku nos por mira ku e ta ke tur bai Facebook user, mi ta haña masha yammer, masha yammer cu e ta keda anonim, pero ta un, esey ta un fayo, fayo di Facebook, pero cu nos ta haña melding cu nan ta trahando riba dje. Dus yo sa ta cu ki regla atrobe Facebook ta bolbe a bin cune. Bo con bo ne ke mester. Un bes aki ta bini mas beper ken ku e hopi kos mas bon por papia. Aweron nan ta bisa nos ni magi pa papepamentu paso mira e tal no ta na Facebook. Ey, papiamentu es mi un ofishele tal ke men no bo bin ke ko i mes. Awel si, bo a one ke men a mita bisa si bo a one ke men na. No, pero uh, um, shownan Na kontesta, e bel ta bon? Ya, Shonnan kontes e aki nan atrobe e wak atrobe bo ta mira ta sali facebook user e ta bonbon a escribi solange a ta lida solange mi amor konta konta a to solange pa kontesta bo pregunta E programa ta bai ta Djarason awor mitar di ocho kimen ba bai komedia bon perde nada dus Djarason anochi nos ta tene e programa problema finanshero tin solushon p'e bo bo ta bo ta mira atrobe ta bo le sali facebook gebruiker anto no e nomber dje persona pero no E ta duidelijk asina aki, mi por keda gerust pa aweró mitá di ocho ku e elenko di Mada Mada na Tambu. Solange ta hari. Rego karchi, Rita, rego karchi pa mi tambe bai. Rego ya.

Nos ta keda pendiente así nation nan mi ta verwachta bos nan awe nochi mi ta riochi cu Dios su poder anto mañan atrobe tin pica pica anto mañan nos ta hunto cu Glen Trump cu eigen pot cu e ta sigui cu e siguiente parti atrobe di tarot carta cu nan nificacionnan kimen tiki tiki nos por siña traha ku e tarot karta ei, e tipo ei, ten minste ke men kada uitleg loke tin riba e karta, riba tur e detayesnan di e pintura, pasobra kada pintura tin su nifikashon, di e kartanan ke men a ya, esei ta mañan anochi mitá di ocho. Anto djerason nos tin atrobe Stichting Ukan ku Problema financiero tin solucion p'e. Shonnan bo bo sa mesa solucion tin pa tur cos. Dia di bai un tin solucion paso esey tambe tin cu sosode. Dus mi ta warda bos nan awe nochi miti a riocho chel verklap nos kico abo tin otro siman djarason.

Enel! Enel. Ya, Enel Chel ta bisa bo, berde ke men no keda pendiente no se ketu bai bezig, mi danja jammer di ayera nogmals, pero ya tur kos tin su motibo, dus nos tin ku sigui. Awel, chonan, mi ta kita mas boso tempu, tabata un inmenso placer, un inmenso placer di tin boso e momento aki anto danki na boso feedback nos ta mira otro avenochi mitar di ocho chel ba cay afo mi sa ta kika pa sabu awel si cho nan esaki tabata un test pa wak si tur cos ta ok pa awero mitar di ocho mi ta mira bos nan te awero cu Dios ke. Ciao.